E promé habitantenan di Aruba tabata Indianan. E yegada dje kolonistanan Europeo den siglo diesiseis a kambia nan forma di biba. Asta ta bisa ku a kambia e tipo di hinchán ku ta ta biba na Aruba. Asina mes, te ku siglo diesnuebe hinchánnan tabata forma e mayoria di e populashon arubiano. Nos tin na Aruba aki tres, loke nos bisa, fluho di migrashon, tres periodo hopi importante di Indian. Esun promé ta yama e periodo pre-serámiko, ta kuminsá dos mil sinku shen aña promé ku Kristu i ta dura te mil despues di Kristu. Despues nos tin un otro periodo ku nos ta yama e periodo serámiko, ku ta di mil te dje sinku dje sinku despues di Kristu.

pero no tabata kaketio nan tabata probablemente diferente otro hende djang di e islan di Caribe y nos tabata tin continuamente emigracionnan cu tabata sigui entre Venezuela y Aruba. E problema ta cu nos no sa exactamente ken nan ta pero locual si mi por bisaba ta cu den nan bista religion tabata hopi importante. Den siglo diesocho e hulandesnan ya tabata manda na Aruba, pero nan no tabata laga hopi hende europeo drenta. Mayoria dje habitantenan tabata Indian ku ta ta biba na e kosta di norte. Un dje komunidatnan mas grandi tabata biba na Alto Vista. Lokual tau ta pasa tempunan ei ta ku e kasiki di Indianan di Aruba tau ta yama e kasikinan e Indianan riba sierto dianan huntu, esta riba djadumingo òf riba sierto dia di fiesta. Anto e ora ei tau tin un persona, esta Antonio Silvestre, ku tau ta enkargá pa guia tur e misanan. I kiko pasa un dado mentu? Esaki lo ta pasa promé, por ehèmpel den un hut òf bou di palo. Pero e Meneer Sylvester aki a disdi pa konstruí un lugá unda nan por tin mas, laga nos bisa, e kontakto ku nos ku Dios. I lokual nan a hasi ta nan a traha un kapèl chikitu di piedra i e dak ta ota konstruí di palu di maishe. Na diesshete sinkuenta Padre Pablo de Algamessi a bin for di koro i a bendishoná e misa di Altovista. El a nombra Domingo Antonio Silvestre komo e promé fiskal. E fiskalnan tabata un sorto di bestuurder di e kapèl. Bo ta outi bèrdat e pastornan di koro ku ta outi èiglèk riba esunnan ki nan Aruba, nan pa sierto. Anto sa actividad religioso importante nan mester a guia esaki nan, pero for de rest full e gobierno tawata den man di e fiscal y hasta e tawata casi manera un lider, casi un lider. Na diecisiete cincuenta y dos e fiscalia ya cambia den man di e yerno di Domingo Antonio Silvestre, estra. Miguel Alvarez. Miguel Alvarez a sigui guia e hendenan di Altubista den resamentu, en partikular e rosario, i riba dianan spesial nan tabatin proseshon den misa di Altubista. Palapasun dado mento den Mitat di siglo diesocho ta tor ku tin sierto epidemia ku e habitannan ta ota yama Tintura Preto ku ta ota tin biaha e morto komo konsekuensia. I poko poko ta ota tin hendenan ku ta ota kere ku ta e área Altovista ta ota e problema ku hendenan kumsa biba mas den e área Sùit, esa den e parti di Nòrt. E pueblo di nort a krese i bira un komunidat. Sierto momento nort a haya su propio misa. Aunke, aunke, tòg, aina, e riba dianan importante, tau tin e prosesion pa e Alto Vista. Esede dje gobièrnu a kambia for di komandeurs bai pa parden bai, kreando asina un sentro di aktividat grandi na playa. I kinan ku permiso ku e funshon tambe di Alto Vista a bai ful for di bista pasobra un di e. argumentonan mas importante pa no hasi sierto prosesion i sierto aktividat mas na Advuvist ota pasobra e ta muchu leu. Na diesocho di seis, Pastor P. Robano a prohibí uso dje misa di Altobista. El a prohibí pa hasi prosesion i kalki un aktividat religioso na Altobista i ku bo por bisa na diesocho di seis, Adwiso no ta wòrdu usá mas. E misa a deteriorá, pero tòg hende a keda bai Alto Vista. No ku un pastor òf pa funshonnan ofisial, pero den gruponan chikitu pa resa nan rosario. E lugá di resamentu mes no ta nei riba e kapèl. E ta un poco mas pa bou. Ta einan ta Tharesa e ta haya di bela ke kuni den e glas nan ei bou ei ora Tharesa. No lubda ku aunke e mis Adwies no tau ta ei mas, tau tin ruina i tambe tau tin graf. E dos prome fiskalnan, esta Domingo Antonio Silvestre i Miguel Albares, ta dera den e kura di Altovista. I komo ku Aruba ta ta hopi hopi religioso, no olbidá ku tur hende ta ta sa ku einan e kos a kuminsá, na Alto Vista. Esei ta e orígen di e òf e kuna di religion ku na na Aruba. Dages nuebe dje shete. Un hobe di nuebe aña, Maria Francisca Laclé, a tende di e historia aki ora el a bai konfirmá. Desde dia ei el a pone komo su meta pa renobá e kapèl di Altovista. M'a kumensá fei aña kuarenta i kuatro m'a kumensá buska hende pa kapèl. M'a konta hasi pa haya plaka. Mabisa pensa, Wachi Trump ta un hende serio, bon i su yu ta bai bira sir, ma bai seka dje un hòm grandi. Ma puntra e wachi, Mabisa ka bo pa mi hasi un pidimentu? E di ku mi pidi mento, ta kiko e ta, bisa mi anto. Mi di ku ne ku ke hür nos òf fia nos e kunuku pa nos hasi un picnic. E di ku mi, pa picnic? Mi sa fia, mi sa hür mi ta hür. Mi di ku ne no, pasobra ku mi sa un storia di alto bista, mi tin masha deseo di. E di cu mi wel, si ta pa altobista, so e ta biba pega cu altobista. Altobista bo ta haye cu stoel, cu mesa, cu pa di coco, cu anto coco cu bo so mester pa ta haye por nada. E ora mi a bini, mi a bini cu Maria, nos dos a busca hende den bario, nos a haci un picnic. E hende nan a tende cu cos pa por nada ya, masha hopi hende a bay. E hende Noordnan cu a tende cu ta pa traha capel na Altobisla nan a bira loco contr'e. Nos a haña hopi hende, nos a saca net dos mil florin un djadomingo. Mes ora baji b'e placa banco. E ora nos a sigui traha, ora nos a haña hende pa yuda. Pastor Frundt di Noord.

Koe un avion bai mainta, ya nobo nobo ku e prome avion a rua. Nos a bai, ora nos a yega e di ku mi, I ta kiko awo? Mi di, Wene pastor, ta un kapèl nos ke traha chikitu. No, nos ta buska e tereno di Alto Vista pa nos hasi, pone un la Birgen bunita. E di ku, Boso kabes no ta bon? Por no labi re aya den mondi anto pa hende burachi kibre nos a baha ketu bai nos a bera. Bek na Aruba, Shonquita, sostené pa Padre Freund y hopi hende di Nort, a lanta un comishon pa recaudá mas fondo. A pasa dos aña, e pader di ku mi purba bai awo, a bai seka awo bon señor trobe. Ora mi a yega, e di ku mi, Ta kiko awo? E kapèl? Lubida, mi a bisa boso, lubida. M'a baha, Kristu m'a bini. Shon Kita tabata sa ku na aña diesnuebe sinkuenta lo por selebrá e hubileo dje misa di Alto Bista. P'esei el a keda rekaudá fondo te ke ta tin tur kos kla. Un biaha mas el a biaha rumbo pa Kòrsou. Mi di ku Nemo, Señor, awe ta di último biaha ku mi ta bin aki. Ta sí òf ta nò? Mi ta koge tur e plaka pa tiepa hende. E di bobo pa tiepa hende lag'é pa mi sa. Mi di ku Nemo, No, si bo traha òf el no bai. E di ku mi, Mira, bo ta malkriá. Bai traha loke boso kier awo. Mi di ku Nemo, Maha pa. El a mir'é, e di ku mi, Boso kuenta. Ma bini, ai, tur hende a bira kontentu. Esaki ta kla pa trahe. E tempu mi ta trabou di kontratista mi ta tene, no? Ora el a pidi mi si mi fasi e trabou ei.